Чинду. Аэропорт, э, аэропорт дип икән, вокзалга килеп җиттек. Аэропорт түгел инде бу гигантский. Чинду. 20 миллионлык шәһәр. Монда бик күп кызгайбер була. Мин монда 3 көн булам. Аннары Чунцинга китәм. Менә шулай любой шәһәргә килгәч, менә ул ниләрне укый белергә кирәк. Бөтен шәһәрдә метрода йөреп була. Метро самый легко понятный вид транспорта. Автобуста түгел, Ул гибкий, ул четкий, ә ул то есть ул четкий. Аңлаша, поэтому һәр вакытта да первым делом метрога чабырга кирәк. Аягына килеп җитсәң дә. Метрога килгәч, сорага кирәк кешедән инде. Э, анда кастомер дигән не була инде организация, сервис дип атала инде ул. Вот, менә минем адрес, шушы адрес кайсы станциягә якынрак. И сиңа шутлап аңлатып бирәләр. Ничек барырга, кайчан барырга, нинди поезд белән барырга. Картаны

ашарга кирәк. Соңгы мәртәбә биштә отельгә ашаган идем. Метро, монда нидер парк мотор. People Park дигән остановка инде, может, шулдыр ул. Мотор, отель. Аккуратный мотор. Кайтып ашарга кирәк, хәл җыярга кирәк. Более-менее понять

trip.com-да алдым ди. Trip.com-дан мин как раз э, гостиницаларны бронировать итәм, билетлар алам. Оказывается, анда симка да була икән. И Е сим алып була икән. Миңа әллә кая барырга кирәк түгел, монда местный симка эзләп йөрергә. Е сим алырга туп-туры аннан. Хәтер маташтырып карарбыз. Хостелга күп калмады кебек инде. Таныштым, мин бит интернет булмагач, метакурс ятыгыз әле дип килгән идем, бик матур иттереп, Мине озатып китерделәр. Алар үзләре тоже туристлар, но алар телефоннар интернет эшли, кытайсызлар, әзрәк кытай, яни английча гәпләшәләр. Шуңа Аллага шөкер. Типа килеп җиттем, наверное. Ә карыйбыз инде, дөресме юкмы? Дөрес булса, бу минем иң тиз гостиница эләгү булачак хостелга. Кереп урнаштым.

Туда ике көн булам. Ул ике көннең инде уже бер көне бетте дисәң була. Вот. Шуңа хәзер тизрәк чыгып китәргә кирәк. Нигә? Шәһәрне карарга. Ошарга кирәк. Ошамадым әле һаман. Телефон әзрәк заряд иттем гостиницада. Wi-Fi-га басып туганнарга чыктым, шалтыраттым, хәлләр белештем. Менә монда хәзер Беренче достопримечательность ул Чиндуның телебашнясы. Мин аннан ерак түгел, кстати. Почти Чиндуның центрында. Вот. Бүген җитешеп булса, самый большой торговый центр в мире Чинду шәһәрендә урнашкан. Менә бу шәһәрдә аны барып күрергә дип план бар. Ничек булыр? Тагын күреп булса, тагын бер исторический мост бар әле. Аны да, может, күреп китермен. Менә Догмен станциясенә чыктым әле. Әзрәк кенә булса да бүген җөреп алырга. Набережныйны карага местный. Менә кешеләр йөриләр. Вот. Атлап-атлап йөриләр монда. Менә шундай небоскреблар бар монда. Монда зрек яктырак. Чем Сиэнда. Менә небоскреб. Менә ус тоже зур.

Кызык инде, менә хәзер күпергә киләм. Менә монда инде пешеходный урам. Йөреп алырбыз хәзер. Карап. Что да как. Менә җылга Менә набережныйдан чыгып була. Менә. Ну, шундый матур урын.

Менә шундый матур агачлар да бар. Бигрәк матур лампочкалар белән украшать иткәннәр. Менә гомумән бик матур. Менә карагыз. Менә гаҗәеп урын. Амфитеатр. Матур.

Кайчан бетәсез инде сез? Әйдә бетегез. Вот, килеп җиттем күпергә. Менә шундый матур итеп оформлы ителгән. The Bridge дигән күпер. Күпер.

Бу инде безнең знаменитый Чиндуйский мост. Анда язылган. Кемгә интересно, пауза кабызып карагыз. Чиндуйский мост турында информация. Анда балыгы да бар. Бушкадыр дип өметләнәм инде, акча сорай башласалар тагын. Э, монда кафе ясап куйганнар. Монда саталар, кофелар. Монда ерактан килгән туристлар кереп рәхәтләнеп чәйгә ниеттәләр. так пока что Пиала белән капланган күпер күреп булмый. Өскә менеп йөреп кенә була. Аның эче нәрсә икән? Ресторан. Байлар өчен. Шакатайлар өчен инде шушындый кашык. Әле ул, кстати, керамический кашык. И тояклар. Хәлине братны торам Кытайда, так и йөрәмәдем тояк белән шарга. Бар, кашык сорый, вилка сорый, көчкә мөчкә табалар инде. Сәгәдә төшеп, бу яктан төшеп карыйк, менә түбәләре шундый. Монда опять кафелар, рестораннар, ну монда бәяләр кыйммәт инде уже. Колагыз пычрак булса, менә монда Кытайда урамда камера белән тыгып чистарталар менә. Күрдеңме кешенең колагы нинди? Менә монда тыгып чистарта камерадан карап тора. Менә тегендә мужикның видать вообще калты, менә балака. Минем кушай замчу ужас торам. Сапай куяры белмәгән кешеләр шулай торып тора әйтәләр. По факту научный яктан мин инде бу теманы изучать иткән бар. Бер нәрсә дә кайзара кирәкми. Нәрсә анда бар, барсы да кирәк. Кирәк түгел, үзе чыга. Туалетта кебек. Вакыт килеп җитте дә чыгачак. Хөрмәтле дуслар, көн бетә, сәгать 11 тулды. Мин кайтып киләм бигә. Центрда күләйттем, карадым. Әзрәк шитенчә таптым, алар белән сөйләшеп алдым. Аты бер кемне сөйләшмәгән чавыр. Хотя бы шулай. Постулатура шитен кешесе юк кебек. Шуңа Дәлек хотя бы күңел күтәрелеп китте, кешеләр белән сөйләшкәч. Бөтен сыжыклыйлар, утлар сүндергәннәр. Шундый урында торам. Чәчәкләр аша барасың монда. Стройка бара. Мин хостелнер шундый пятиэтажкалар монда, шулар арасында инде.

Американский нәрсәләре бу. Теслалар. Әнә Форд тора. Короче, Кытай машинасы Россиядә күбрәк, чем Кытайда. Бу факт. Но ну, миңа әйттеләр, Южный а, Китай башкача диләр. Анда полностью кытайский машиналар ди. Анда баргач, бәлки фикер үзгәрер әле. Но пока менә мин өч шәһәрдә булдым. Өч шәһәрдә дә ген Кытай машинасы күп дигәндә 50 на 50 тар. Калганнары Chevrolet, Toyota, Honda-лар монда бик күп. Вообще Honda-ларны яраталар. BMW-лар, Tesla-лар. Бөтен машина бар монда. Peugeot-га кадәр күрдем, даже Peugeot-лар бар. Opel бар монда, но Opel-ның башка значок. Вот он, ниндидер үш төрле значок, но ул опель машиналары. Местный чыгарган. БМВ бик күп бит инде, Мерседеслар бик күп инде. Аудилар бик күп. Вот менә Кытай машиналар. Ничә машина күрдек? Менә пока беренчесе Кытай. Менә ул бит инде. Сами күп булган Кытай ул бит. BID. Вот. Менә булса Honda була инде. Шкода кадәр бар, да? Шкодалар күрдем.

Керәсең, ундүртенче этажга менәсең. Урынчы да тоже шулай идем мин. Тоже дүртенче этаж иде. Иртәләр, иртә дип инде көн инде монда уже сәгать 10. 11-нче китте әкренләп кенә. Мин чыктым юлга, барам Панда центрга. Ничек булыр икән? Панда центрында булырмы, юкмы? Шул метрода төшәбез, ул третья линия метро, нәрсә ул? Панда Веню, менә сразу шундый мотор ход. Э, выход ага барырга кирәк, кемгә интересно инде. Туалетка керсәгез, аптырап калырсыз, анда даже писсуарлар да в форме панды. Э, күз алдына китермәгез, лучше килегез дә карагыз. Менә монда буең үлчәп була, пандның кадәре бармы, юкмы? Баскычлар панда кебек. Мировая столица панд. Ну, менә күрербез хәзер. Ничек микән алар пандалар? Мин панданы күргән җук. Менә күрербез целый столица панд. Сразу мен шушында не тора инде. Сразу остановка слева. Пандалар ясалган, автобус утыра. Көтәсең дә утырып, 2 юань туризм дә китәсең. Дип җиттек менә шушында центрга. Бик аңлашылып бетмәгән кая кергән. Бөтен җирдә саталар да саталар инде. Кая барырга кирәк керергә? Җитәсез. Шушындыйрак урын мотор. Менә монда тикет офис. Монда интернет инде керә торган урыны. Онлайн да алып була, офлайн да, офлайн монда аласың инде. Алдым карточкасын, карточка наклейка булыр. Хәзер китәбез неге? Керә торган җиргә. Кердем. Менә шундый интерес ход. Ну, менеп китәсең. Моннан барып карыйк. Ә менә картасы бар. Мин монда Самелста, менә Панда парк 55 юань тора. Где-то 600 тенге инде. 650. Зурик амбо. Нәре барып карыйк. Шундый мотор парклар ясаганнар болар. Искусственный водопадлар ясаганнар мотор иттереп. Эшләр баралар. Монда огромнейший парк. 4-5 сәгать йөрергә кирәк. Ә пандалар всего лишь 20 штук йота алар. Менә мотор паркта йөрмиләр. Ә зданиедә яшиләр икән. Һәм аларны табар өчен менә указательләр белән туда-сюда Йөрергә туры киләчәк инде. И то алар не особо активны диделәр. А бит вакытында иртәнге җиде килә кирәк. Алар более-менее активны җиде. Ну, карарбыз, может, күреп булыр. Шикарный, конечно. Кытайда вообще бөтен парклар шикарный. Бер урыны да антеге буш түгел, матур итеп, аккуратно итеп ясалган. Менә Пила белән алынган, менә монда кайдыр яшәп яталар. Менә ул ята, җоклый. Менә икенче панда ята. Җоклыйлар инде болар. Шулай дип әйттеләр, что алар көне буе җоклыйчаклар диделәр.

Ка каршыны бала да гына әзрәк ашагач. Опять бай-бай булачак. Тагын бер кызыл панданың оясы. Только бу агачка менеп киткән.

Кил безнең янга. Кая барасың? Китте каядыр. Нәрсәдер аптырап йөри инде бу друг.

Полный тишина. Бертем дә юк. Күреп булыр микән? Пияла аша анапанданы күрү не интересно. Бер хәрәкәт күренә. Ә менә килә наконец бер панда җөри башлады.

Тагы шушындый күлгә килдем. Монда ниләр? Чорный лебедь, кара аккош, кара кош. Кара зур үрдәк. Йөзеп йөриләр. Менә монда якында да бар икән, басып торалар икән прям. Әм, нигә? Мин кара

Менә монда аллея роз дигән. Кошлар сайрый матур иттереп. Меңәрләгән розларын утыртканнар монда. Бөтен җирдә розалар.

Музейның менә өченче этажында шушындый ниләрен күрсәтәләр. Эволюция ничек булган аюлардан менә панда килеп чыкканы турында. Нәксә керәләрдер анда.

Менә кайда пандалар яшәгән. Менә бу аюлар.

Агач. Балар ашыл кушырга. Кәҗәләр, бөркетләр. Бетте.

Короче, музейга китсәгез, монда да кызык әйбер табып булмый. Максимум шул балаларга инде ни кинотеатр бар. Обычный 3D тупандар турында видео күрсәтәләр. Сәгатькә бер миңа кирәге дә юк. Монда исән пандаларны күреп. И шул бер кызык әйбер скелет бар инде панданы итү берәү генә. Вот шул. Если сезне кызыктырмый икән, бу музейга керергә особо вообще смысла нету. Панданың какая?

Менә сиңа оҗмах. Ашы шунда ятасың кенә бай. Әнә ягалары да алып тора. Карап тора инде бу.

Егермеләп панда бар, и менә һәрберсе шулай бүленгән бит инде секционны. Әгәр берәр секция кырында кеше юк икән, значит анда пандалар либо җыклый, либо урманда качып йөриләр. Әгәр менә шулай кеше җыелып тора икән, значит панда уянган и ашап утыра или күренә. Кайдыр монда, значит, якында гына. Һәм менә ашап утыра монда. Бик якын килмиләр шул. Ну шулай. Нормально. Ну, коркып беткәнем ханымдар күрмәсен дип. Даже күреп туйырга да җитештем уже. Утыралар да ашыйлар без остановка и все. Ашыйлар да ашыйлар. Тиеннәр бик күп. Сикереп бириләр, бер-берсе белән кушып, сугышып. Вообще Тарзаннан да тизрәк. Бик тиз йөриләр. Агачлардан Бер-берсенә сикереп. Тиеннәрне карау иногда кызыграк, чем пандаларны. Пандалар просто утыралар да ашыйлар. И все. Менә монда инде. Белмим бер 10-нымы, 12-семе карадым инде менә җата инде каршынып. Моның, кстати, исеме бик кызык урысча звучит. Әзерәк сүгенә тергән сүзгә шаган. Иги банк дигән исем моның. Җи банк. 14 елга бу. Энди давыль ята карагы. Каршылып ята. Үзе аркасында, үзе аягы белән үзе каршы. Каршына да каршына малай. Шампунь белән җура кирәк боларны.

Бәттәй исем туры килгән. Короче, менә мин картада яшел точка белән. Вот, мин жүрдем менә шушыны почти 2 сәгать. Карап, сокланып, ашыкмыйча. Әле монда күп икән, зур икән. Вот, хәзер барабыз дальше. Вот, мин беренче өлешне чыктым, паркның бу 3 мөддәт өлешкә бүленгән. Вот. Бөтен аюларны карый башласам, менә кисәт монда җигетләр тора, килер дә яисә шул туктаталар. Все, таштаган бантлар туйдыра уже. Кеше түгел бит, бөтенесе дә бер морда булгач. Бөтенесе аша утыра. Чыгуга тагы бармындыр инде. Уже кызыгып бетә башлады. Вот. Если һәрбер панданы шулай Унышар минут карый карый жүрсем, кичке генә чыгасың монда. Әкәмәт зур парк бу. Невозможно зур парк. Чыгып бетерлек түгел. Гайбердә монда 3 панда ята. Беренчесе монда, икенчесе монда, өченчесе аста агачлар арасында. Үч брат. Күмелгән братлар, менә братлар түгелме?

Баскычлар бик авыр. Но менә бу кызыл пандалар йөриләр туда-сюда. Ашыйлар, менә лә кыйны үтеп китәләр прям. Вот шушындый аерым керәтергән җир. Боларның целый зур үзләренең урманнары бар. Отдельный бер урманда яшиләр. Бәләкәй дә түгел, нормальный. Парклар ясый беләләр, конечно, различных мотор итеп ясаганнар. Менә весь юл буе. Шундый мотор парковый зоналар. Катну заглядение карап торырга. Үзенең оясыннан дусты агачта утыра или баласымы бу? Менә утырган өскә. Бала бу. Бәләкәй. Нәрсә эшләп утырайым? Бала чалага шундый инде алар. Нәрмәләргә телиләр. Кызык монда садик бугай. Агачка менеп утырганнар тегендә монда балалар. Кайда аналар йөри аста. Монда балалар бакчасы. Менә менә без тагын тегенең янына менә. Уятырга дип менә. Короче, на данный момент агачта дүрт панда баласы утыра. Юк. Просто төшә все-таки. Басыйлар тора инде чуактары хәтта проектларсы хәтта. Нәрсәгә бер агачка?

Чөнки менә карагыз. Ау янып килә. Искә куйганнар менә боларны, чтобы дальше менмәсеннәр. Менә кайбер агачта тегендә тора, кайбер агачта аста, өстә. Чөнки алар җыгылып чүп китәләр. Шундый неуклюжий хайваннар алар, әкәмәт неуклюжий. Шуны артык биек куймаганнар. Чтобы үзләренең альпинистский ниләрен тикшереп, җигелеп бетмәс. Бар тагын шушындый отдел, кайда вообще ачык. И кызыл панда чыгып йөрим, монда no touching дигән даже, тотып карамагыз дигән аларны. Вот мин монда йөрдем. Берәү җоклап ята иде, икәү җоклап яталар иде. Ну, монда чыгып мин белән исәнләшергә теләк белдермәделәр. Вот шундый кызыгы бар. Ну, урында бик күреп бетерим, әнә тегендә ята бугай. Я думаю, икәүгә бер ята. Вот чыкса,

Менә пар чыгарып алам, күңелләрен күтәрәм. 3 сәгать ярым йөрим. Ә бу юр бетми дә бетми. Ике выход иде бер ягыннан керәм, икенче ягыннан чыгарам дигәнем. Какой тагын бер 4 километр барырга кирәк. Ә хәзер мин киләм Бамбур дигән бамбуковая башня. Бамбуктан ясамаганнар да, но менеп Карасаң кызык булыр иде, бесплатный булса инде. Бер платный булмады, бесплатный булды. Менә бамбуковый башнядан вид. Монда капланган инде. Бамбук таяклары белән.

Зур комплекс. Менә бөтен коймалар, болар бөтен өстәген шул панда центр, хамам панда центр. Битергән панда центр. Кайчан бетермик инде. Яңгыр килә, кстати. Миңа чем яңа выходка барырга? Менә болар уже кайдыр тупыт тупыт тупыт.

то есть кайту урыны самый главный плюс таудан төшәбез потому что моңа шикелле мендек тә мендек нормаль мендек бер йөз илле метр булгандыр чөнки бер туктаусыз подъем булды ике сәгать мендә менә күп менәрсең Вот. Хәзер төшәбез. Кайбер җирләрдә бик рискле спусклар бар. Миңа менә бамбук күбегрүчеләр шат инде. Бамбук вообще шәбәй бар икән. Әллә инде кызу кояштан да саклый алар рәхәтләнеп. Шәп нәрсә. Килеп җиттем выходка. Хәзер скорость чыгарга ала бирсә. Вот. Нәрсә әйтергә була? Супер гигантский парк. Огромный. Сөйләп бетергесез. Мин бүген 14 километр йөргәнмен. 17 мең шаг. Шушы паркта гына. И яртысына җиткән микән? Чөнки маймылларны карамадым, ниләрне карамадым, да чуртәвер карамадым. Барып бетерергә просто. Көчем дә, хәлем дә калмады. Аяк артына китереп. Гел тауга менәсең монда постоянно. Тау да тау. Вот. Бик күп каралмаган әйбер калды. Э, Шуңа да икенче мәртәбә киләсез икән, бу ВДНХ икәнен белеп килик. Моны йөреп бетергесез. Зур бу. Менә. Моны җөрергә, менә беренче өлешен, 2 сәгать ким дигәндә кирәк. Аннары менә бу өлешен җөрдем. Менә монда бит инде теге зур бакчалары теге. Монда сәгать ярым кирәк булды. И менә монда гына барып җитә алдым мин. Менә шушында. 3 сәгать бүтән. Ә монда калды э, тагын павильоннар, монда маймыллар, Короче, тегесе бусы монда калды, тоже ни пандаларның ниләре дө чурттай бер калды монда. Вот. Менә моңа 3 сәгать ярым, 3 сәгать китә. Җыю җусаң. Шуңа да аларның менә монда машиналары йөри, шаттллардан. Менә ул шаттлга мин нәрсәгә кирәктер дип уйлаган. Ага, еще как кирәк. Чөнки парк огромный. Бер ягыннан икенче ягына паркның 7 километр. Әле бит аны тегеләй болай болай болай җөри җөри. Ул син 7 километрны 20 гә әйләнеп бетте. Поэтому минем кебек теге аякларыгыз нитектергә теләсәгез, можно килергә. Но икенче мәртәбә әзрәк акчаң бар икән, лучше шаттл бас алырга дагын. Алар самый кызык җиргә туда-сюда йөртәләр. Вот. Но җәяү дә йөреп була. Бөтенсен күреп бетереп булмый бит. Бөтен нәрсә өчен Тоже өзелергә кирәкми. Миңа җитәрлек күрдем. Минем менә сантиметр 20-30 сантиметр мин кырдан кызыл панда китте. Зур пандалар белән тоже прям якыннан карап утырдык. Миңа җитәрлек булды. Вот хәзер чыктым. Һәм кайтырга кирәк как-нибудь. Уяушарга. Городта пандалар. Бөтен җирдә пандалар. Особенно бу районда кайда теге панда парк. Так, кире киттек без. Китеп җиттем үземнең микрорайонга. Вот. Хәзер әле караңгы төшмәде, кайтып телефонны заряжать итәргә кирәк әзрәк.

Һәм анда бик матур ни бар, торбалар бар. Менә картинкадан күрдем инде шул торговый центр хәлендә. Торбалар алар какой-то другой, не как обычный торба. Какой-то фантастический вид аларның. Шуны күреп кайтырбыз хәзер. Хәзер түгел, дойткәч. Лютный перекресток. Сегендә дә барабыз, да бара.

бер 400 метр ими прям центр центрында булачакмын и самый кызыгы центр центрда мәчет тора прямо бик интересно чинду мәчете күреп чыгыйм әле менә минем гостиницадан чыгу белән сулга борылабыз икән шушындый матур вид ачыла менә монысы арт музей художественный музей менә сул якта прямо центрның центры ә монда бар Даже Санкт-Петербург, әнә сәлу. Эйфель башында бар. Чөнду арзан шәһәр түгел, кыйммәтле шәһәр. Поэтому кафе, мафелар монда бераз кыйммәтрәк даже, чем нидә. Сияньдә. Сияньдә адым саен иде ул теге түбәтәйле кафелар, мусульман кафелары. Монда мин бер 2-3 генә күрдем. Вот. Зато кичә уйгурский кухня самса таптым. Анда кереп ашадым. Ну, кухня түгел инде ни. Урамда тележкада пешереп йөриләр уйгурлар. Туйганчы самсалы ашадым. Поэтому, честно әйткәндә, пока хәләл ризык белән вообще проблем күргәнем юк. Хәзер менә монда мәчкә барып җитә алсам, скорее всего, анда тоже түбәтәйле кафелар күп булыр.